Ora si bi. Zumba lei. Mane nos maka mi mencioná, pero nos tin dos invitado especial. Nos tin e muchanan, e hendenan di Fundacion ADRA. Nos tin Pablo cu Mirugia in the building pa contanos un tiki mas tocante di nan evento. Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia, danki p'e oportunidat. I nos ta aki nan inderdat, manera bo ta menshonando, pa nos por presentá un evento ku Adra Rubo ta hasiendo djadomingo awor. Yes. Pablo, kiko bo por konta nos di Adra Aruba? Wèl, promé ku tur kos, Adra Aruba ta un fundashon ku su sigla na Pabamentu ta referí na Agencia pa Desaroyo i Rekurso Asistensial. E ta un agencia pues cu ta atende diferente necesidadnan di e pueblo di Aruba. No solamente na Aruba Angel like mi tin cu menciona e ta existi na mas di shen trinta pais. Pero na Aruba pa for di dos mil nuebe e ta registra y pa e ultimo dies añanan sigur. Mas reciente nos ta activo den diferente eventonan of proyectonan mi a bisa pa duna hermen den pueblo di Aruba pa por mehora nan calidad di bida. Den e kaso aki dja dumingo awor lo bai tin un expo, korekto? Correcto. To kende kiko asina ki e expo aki ta? Ok, dja dumingo awor nos ta bai tin un expo salud, Ok, di salud, nos ta bai papia over di salud. Riba e dia ei nos ta tuma preshon, nos ta hasi test di suko, nos ta tuma bo peso. Anto den dje nos ta papia di e ocho dòkternan di salud. Kiko ta e ocho dòkternan di salud? Nos ta papia di nutrishon, ta un di nan. Nos ta midi bo masa di di vèt korporal i duna bo konseho pa bo tin un diet balansá. E di dos ta ehersisio. Nos ta duna bo konseho pa hasi ehersisio regularmente i dikon e ta importante pa nos por hasi ehersisio. E di tres ta awa, importante di bebe awa pasobra nos kurpa shetenta por shento ta líkido. Sosiego. Nos ta duna bo masashi, anto duna bo e tipsnan pa bo drumi shete pa ocho ora pa bo. Haña idat. Sí, pa bo kurpa por relax bon. Ok. So nos kurpa mester i sosiego. Ya. Temperansia sa kiko kome, ki ora kome i no kome pa loko pik pik pik pa nos kurpa. Nos tabata di Yep. aire, kon importante ta pa bo hala rosea bon pa bo tin un Pulmon saludabel, Nos ta papia di solo, importancia di solo pa bo curpa, vitamina K, anto ki ora ta e mihor momento pa bo ta den solo, y nos ta papia di confianza. Confianza, nos ta duna bo conseho riba cualkier problema cu bo tin di salud mental, salud emocional, duna bo tipsnan pa bo por ta saludablemente mental tambe. Si bo aki bon e ora, e ta un expo p'asina pa bo por cuida bo mes den e sentido cu bo salud interior i tambe eksteriornan unda ku manera nos ta hasi bo ta sinti malu pero tambe ku boso lo por midi esaki ku e parti di salud mental dus mi ta asumi ku si bo no ta sinti bon pero por ta kisas tin kuminsá onderliggende problemanan ku e parti mental ku tambe tin un efekto riba e kurpa. Sí, nos esei nos ta papia hopi di dje tambe, e meneer Pablo mes ta esun ku ta duna e. E instrukshonnan pa salú mental. Pasobra mi a wak mentalmente tin hopi kos ta pasa rondó di nos. Den nos trabou, strès, keseinan. Anto apesar di tur esei nos mester sa tòg kon hèndel ku nos salut mental pa nos por keda tòg saludabel mentalmente. Si, korekto. Kico mi por agrega? Aha, Sí, no, dus adelante. e bai ta asina ku na momento e persona yega, e manera mi Ruge a menshoná, e ocho dòkter nan manera nos ta yama nan lo ta s- ah, situá manera boots, anto ora ei stands, anto ora ei e persona lo por pasa na uno, ah, pa, ah, by a time, anto na momento ke yega na e último i nan nos tin ho'ri e sekshon kaminda nos ta duna nan e parti di konseheria, ah, riba salud mental, etsetera. Pero obviamente tin algun personanan ta disidí pa por ta no pasi nada, pero den nos experencianan pues esaki no ta e prome cu nos ta haci, nos a haci una FB San Nicolas den mas tempa den aña, nos a haci na Tarabana, nos a haci na Adelante Futré Virgilio na playa, anto nos a mira cu hopi tog ta bini e buta aki tambe, dus esta Okay. echt un un necesidad grandi. Ok, esaki ta ah, manera boso menciona, boso hasiele em, tur aña, boso hasiele pa, pa bario, pa distrito. Eigenlijk nos ta purba pa hasiel e cada fin di luna. Cada fin di luna. Cada fin di luna nos ta hasiel den algun barionan. Den e barionan nos ta purba pa hasiel cada fin di luna pa asina nos por acampara mas tanto hende posibel pa concientisa nan riba nan salud. Awo mirando cu bo tin basta tempo haciendo esaki, cua ta e booth cu ta wordo mas bishita durante e expo aki? Enkele den e expo tur e buta ta wòrdu bishitá, pasobra bo ta kuminsá na e number unu, Entonces enkele bo mester bai full. Sí, bo tin ku bai full, sí. Bo mester bai full na e buta pa na final bo haña esun di salud mental, pero tur e buta ta wòrdu pasobra kada un ta, bo ta tuma peso, despues bo ta tuma tèst bo suku, despues bo ta tuma, es di vários di e ocho dòkternan ei, sí. I esaki ta bai tuma lugá na unda? Na MFA Santa Cruz. E ta beta full dia? Un evento full dia? Di dies ora y media ta pa dos ora. Y e entrada ta gratis? Completamente gratis. Completamente gratis. Enta e dia ey tambe nos ta reparti paña okay. um, gratis pa esnan cu bisa stiki y ami conoce personanan cu mester di paña, anto nan por bini y recoge paña gratis eynan. Ok, tremendo. Y apart di e expo aki, ki otro um, Fundacion ADRA ta Ta encerá Otro òf kiko evento? kiko otro Mi ta servisio? sigur mi ta kere mira hopi la ta proud papia di uno. Nos tin e proyekto, Di Mamanan nos Hoben. tin e proyekto di Mamanan Hoben. Ok. Mi no sa si boso a skucha di e proyekto di Mamanan Hoben. Ok. Entre djes kuater pa binti i un aña, ora e muchanan sali na e estado, nan ta wòrdu inskribí na Wit-Gele Kruis. Wit-Gele Kruis ta duna nos nan, anto nos ta duna nan lès di kushinamentu. Les di protokòl étika, nos ta duna nan les di handen arbeid, beyesa, hasi kabei, ke tur eseinan pa kuater luna. Pa kuater luna. Anto pa kuater luna nos ta instruí nan, duna nan un mihor kalidat di bida ke eseinan. Anto despues di kuater luna tin graduashon. Despues di graduashon sea si bo tin edat di bai skol, nos ta buska skol pa bo pa bo bai skol bèk. Si bo ta bisa esei ke nò, bo ke traha, nos ta wak trabou pa bo, pa bo traha. Pero di tal manera ku ora bo kaba e lès, bo no ta bai bèk den e patras ku bo tabata kaba. Nos ke mira bo bai dilanti. I unda nan por registrá? Nan ta registrá òf unda nan por menei si mi konosé un hende ku mester e ayuda akí? Unanan por haña kontakto ku boso? Oke, a mayoria di e personanan manda e mabisa, wet ke lo Krais ta duna nos, pero nos tambe, nan por bèl nos Ya. shete kuarenta, Oke. trinta i ocho ocho ocho, anto nan por inskribí. Ora nan inskribí, mi ta bai serka nan na kas, a si entei ku nan pa mi sa tambe kon Ya. nan estilo di bida ta, Ya. kisas otro yudansanan ku nan tambe mester, anto nos stei pa yuda nan. Oh, I love that. Tremendo. Tremendo. Awel, e invitacion ta keda na boso pa asina invita tre oyentenan Pueblo de Europa atende e expo, pero tambe um, pa e proyecto ku boso tin um, pa e mama hobennan. Sí, es decir, pa tur persona ku konosé un hende entre dieskuater pa bintiún ai ku ta den nesesidat di ayuda dor ku el a haña yu trempan ke eseinan, Pasobra mi haña yu ta un bendishon, pero tur hende por hasi fout den bida. Anto bo no tin ku sin ta bisa, ya, mi a hasi fout. Wak padilanti. Anto de ahí si bo tin mester di e ayuda, nos ta ei pa ayuda. Bo por yama nos na shete kuarenta, trinta i ocho ocho ocho i ku gusto nos lo yuda bo. And about the expo, so sure nos ke invita e pueblo di Aruba pa nan por participa asisti djadumingu awor na MFA Santa Cruz di dies ora di mijinta pa dos ora di atardi. Un bia mas ta un evento gratuito, habrí pa tur persona, no importa bo edat, etc. I no importa tampoko si bo ta sospecha si òf no si bo tin un, manera e Fran Mester a bisa, un onderliggende kondishon basá di salùt, pero ku bo por mas bien bai komo algu preventivo, no? Pa bo por haña sa kua ta bo estado di salùt real. Anto e ta abrí pa tur hende i nos ta spera di mira boso. Yo domingo bo. Igual manera boso sa esaki bo no tin registra bo just a yega na ora anto e ora pa boso tambe experiencia esaki y haya tipsnan y consehonan con pa bo mehora bo calidad di bida. Y si tin mas evento nos porta ta habri nos ke Asina bisa mes. thank you Pablo cu mi Lugia Thank you. for coming in Danki to the Masha Wake masha Up Crew. danki y exito. Danki. Danki. Danki. Okay. Comienza tu día de la mejor manera. The Wake